Ame aɖe ku medo gbe na mi, medo gbe na mi vevie, do gbe na mia katã, medo gbe na mi katã miaƒe nyaseto akpe. E mia nɔvi foyawo suetɔ aka fowo ŋɔ nyuitɔ. It's a do the right thing megave mia gbɔ be ma ake nya ɖe ta na mi dzedzadzra to e miatɔ nyɔnuwo alo mia miaƒe tugbedziwo. Míaƒe tugbedzɛwo you know tugbedzɛwo ke tsitsim fia ko you know míaƒe tugbedzɛwo ko li eke gbɔna mía dadawo nye ge le etsɔ me. Woƒe nya me dzi magblɔ meva le ɖelasi xɔ me you get that oh get that get that get that nye hã dadzi hã dem le dadzi hã dem le ɖelasi aba dzi dadzi hã dem le ɖelasi aba dzi mía gblɔe ee ne ava le ɖelasiwo xɔ me mevo ɖe afi ya mi xoxo kpɔna. Ta maƒo nu ɖe míaƒe. tugbedzɛwo vevietɔ, ame yiwo ke efunya fifia wo ŋu. Nye ŋutsu kpɔ ge le ŋu me ne minya kpɔ ŋutsu le ŋu me kɔa, ke ɔ ɔwɔ ne mia ye ko ye ko mi mi miaƒe ata nɔ ŋuŋum tsitsitsitsitsitsi. Ne minya kpɔ ŋu ŋutsu wònya le ŋu me kɔ efɔ. Yeku miaƒe taflatse, yexɔ abe miaƒe tagbɔ katã vivitse do ɖe susu me na mi ene. Migasa na miaƒe susua o. Taflatse, taflatse blibo dome mele na mi. Gake ale miaƒe nɔnɔmewo nɔ dzedzem ye nye ma. Ye ne ŋutsuwo nyae na wò nenema be wò nènye nyɔnu ye ŋu naviviaa ŋuwò ɖe, ŋku gbɔna ŋuwò yi ge. Woƒo ge abe bɔlu ene. Woƒu ge abe bɔlu ene. Ne nènye nyɔnuvi ko nèlolo ƒu ƒe nya gbɔ, anɔ anyi ɖe ŋgɔgbe afɔ fɔ kɔ ɖe woƒe ŋma ŋkua me dance bɔla dze afi ma kɔ. Ŋku gbɔna ŋuwò yi ge. Ɖo yi ke anɔ ƒum abe bɔlu ene. Eyi ne gegem ɖe ŋua me kɔ atame ke ge. Atama kekea dzi ko nanɔ. Ke boŋ made dzi ƒo na wo be naneke meli yi ke ŋutsu ate ŋu aƒle yi ke wò ɖetugbui mate ŋu aƒle o. Nenye be nèlé mo ɖe ɖokuiwò ŋu, ne me Yesu ku de ŋgɔa, ne dɔe ɖe srɔ̃e, edɔwo li fũu nàsrɔ̃. Hair stylist, eɖawɔdɔ, enutɔlawo, fashion designerwo, he edɔwo li fũu nenema. Nyɔnuwo li fia wonye business women, asitsalawo. Wo nye asitsalawo. Asitsatsa dɔ gã wonye. Nenye be makpe nu wò ko tsasi kaka nakpɔ fia ko vɔ ede ɖokuiwo ɖe. Nyɔnuvi aɖewo nye me aƒenɔ aɖewo nye me dzi be mayɔ wo o. Yiwo ke tsɔ asitsatsa kɔ wɔ dɔ fia ko egba ne ekpɔ woa o. Nɔnɔme le wo nɔnɔme de wo dzi fa naneke meli fia mewɔ taple na wo ɖokui o. Nyemedzi be mayɔ woƒe ŋkɔ o. Ta le yi ke mía da mawo elé mo ɖe wo ɖokuiwo ŋu asi tsamee ye woko woƒe ŋku da ɖe ŋutsu dzi fũu be ŋutsu koe ŋu ƒle hafi yewoawo no me afɔ fɔ kɔ ɖe mowɔ ʋu aɖeke ɖi ŋlɔ ŋutsu ƒe ŋkɔ ɖe dzi o la eye ʋua la ʋua wɔma menye ŋutsu ƒe ŋkɔ ŋlɔ ɖe dzi o he ŋutete le wo hã ŋu nàte ŋu aƒlee Ta ame yiwo ke le nɔnɔme ma ma mialé ŋku ɖe mia ɖokui ŋu hafi ŋku nava yi mia ŋui. Hafi ŋku nava yi mia ŋu. Vevelia, nyɔnuvi yiwo ke alo e, ɖetugbivi yiwo ke ne mienya ge ɖe ŋutsu ƒe xɔ me ye eɖo li fia ŋutsua nya moto nya le esi kɔ vɔ. Ne mienya ge ɖe ŋutsu xɔ me koe ko mienya kpɔ esi le gli ŋu, yewo si aŋɔ mo vovovo mo ɖe exɔ me abe design wonyo wɔ ɖe glia ŋu ene. Wosi aŋɔ vovovowo ɖe xɔa me. Ee, ɖeke ɖeke o. Ŋka TV gbadze ma gale gli ŋu no. Esi le egli ŋu ko miega dodo ge xɔ ma mo ko miefu le mia dzilawo gbɔ va etsi wo ŋutia. Mile mo ɖe mia ɖokui ŋu afi ŋku nava yi le mia ŋu. Ɖeke ɖeke o. Eyi xɔ manyala na ma ko wogaƒle indomie Indomie package ɖeka gada ɖe kɔna me ye mieʋu kura. Mieʋua ƒe ame kɔsiɖa vea miegakpɔ mi kpɔ o. Kɔsiɖa tɔ ya miegakpɔ mi kpɔ o. Dzinu ene ya miegakpɔ mi kpɔ o. Efu ye gbɔna me va ge. Ko nava nye fukpela eye wò yefuwo nya va kɔ. Eta ɖe ke te wo fifi la. Mena wò ŋkeke tɔn. Eyi fu ma va, yi ɖe xɔ ma me ke e, e, nka air conditioner le glia ŋu nenɔna. Ne lia na, na e, awɔ tome lo tui, alio kui ɖe toma ko no foto ɖe me. Numawo, awɔ wɔmitɔ ƒe afɔ, awɔ taflatse, taflatse, awɔ afɔ be ɖe eŋuwɔmetɔ ƒe afɔ ne. Taflatse ne míaƒe nuwɔmetɔwo, taflatse melɔ̃ woƒe nya gbɔ ale gbegbe. Gake ale yi ke míaƒe nɔviwo wɔwɔ mabe ɖi. Ke taflatse woƒe woƒe susua me nunya ge ɖe xɔme wo me vevie me woƒe xɔme kɔa ewɔ abe ke viviti ɖe wodo ɖe susu me na wo ene moga taflatse mogazãna woƒe ŋuse o. Mena wò ŋkeke etɔ̃ nenye be nèƒo ƒua nèyi ɖe xɔmame ɖi Mara hã ga ba ma ke dzi nɔ ge ale fun ɖa shi axo yo ŋutsu viɔ fun ale ɖa shi. No ƒle fun ɖeke ɖeke wo ga ƒle fun gbadze mo ɖa ɖa ɖe ɖa shi kɔ. No hɔn dodo mo tso bagi via ɖe kpla. Wo ƒle za kpli fɔkpa mo na mi mie do kɔ. Hɛ ŋdɔ kutsu ya dza tsi vuvu ma wo ƒle evuvɔ me wa do atso hudi atso ta le ŋdɔ kutsu agbe. Ye mie kplɔ na wo ɖo wo ƒle ɖo hã ne mie wo hã koko mi tsɔ ne be xixa me kata su yo shi. Ne mielé mo ɖe mia ɖokui ŋua, ɣeyiɣi gbɔna yi ge le mia ŋu, eye ne fofu ma ŋkeke tɔ ko me na wòe, yi ɖe xɔ ma me nàkpɔ ɖa. Wòʋelia movitɔ ɖe hã gale aba ma ke dzi. Wòʋelia movitɔ ɖe ye hã gale aba ma ke dzi, gakuia le yɔm kɔ foto ɖe mee. Lé mo ɖe ɖokuiwo ŋu ya kplɔ mee mele. Naneke meli yi ke ŋutsu nate ƒle fia yi ke wobe ŋutsu ŋkɔ ko woŋlɔ ɖe edzi o. Eyi Mawu wɔ mia, Mawu wò nyɔnu kple ŋutsu ewò ɖoɖo ɖe ame sia ame ŋu. Nu sia nu yi ke ŋutsua wɔ kɔate ewɔe. Ne dɔ ye ɖe, ne meyi suku de ŋgɔ ɖe, ne dɔ ye ɖe dzi nasrɔ̃, edɔ wɔnawo li fũu. Hm? Eɖawɔ dɔ le afi ma, hair stylist, you know, awutɔlawo, fashion designerwo. Be asitsatsa dɔ blibo wònye le ɖokui si. Mía da ɖo ko ɖokuiwo de asitsatsa me ne kpɔ wo gbaa. Ʋu le wo ɖokui si, ŋkee li mɔ teƒle ne wo ɖokui o. Ta me kuku ɖem na mía nɔvi eh, eh, sɔhɛwo ko eh, you know, míaƒe ɖetugbuiwo be ne mialé mo ɖe mia ɖokuiwo ŋuti. Naneke meli fia woŋlɔ ŋutsu ƒe ŋkɔ ɖe dzi be ya tɔ koe wònye alo ya koe ate ƒli o. Wò hã nenye be nàsi atsã me alo nède sukuɖɔfia ɖe ye wònyo- eh, ye nèlé mo ɖe ɖokuiwo ŋu ɖe, Ŋke nye air condition eya fafi ma te ƒunu hã le xɔ me. Ate di xɔ me ɖe. Hɛ? Eƒu ate ƒli ne ɖokuiwo ɖe. Ne wɔ nenema ɖe bubu nɔna ŋutsuwo kɔna bubu na wò. Nu nu nu tete ge ɖe ŋu hã bubu aɖewo kɔkɔ ga no ŋutsiwoe. Gake ne nuwo ƒe ame ɖeke mele asi o ne be wɔwo koe ƒle ge ya no wo ŋutsi kɔa O. Wɔta ma ɖoko gbɔdzɔgbɔdzɔ ge abe eŋu eŋɔ yi ke sati mele eŋu o ne. Nunya tɔ sie ko eŋu. Nuame hã tɔ sie ko eŋu. Elabe ŋka? Ebe wɔwo ŋuti koe anɔ afi yeƒe dzi nadze eme. Egbe be yemawui ne wo ŋutɔ ɖokui o. Yi ke me ŋutete le wo hã ŋuwo lo gake tso tɔwɔ kɔ wu ya ya ya lokui ɖe to makɔ ɖe fotoe ko. Awɔ tagɔglɔ̃ akɔ ɖe fotoe ko. Ale mieŋlɔ nu sia. Ko ne mieŋlɔ enume nɔ mia kpem oa, enume nɔ mia kpema. Eƒea me míedze yina afia, ame aɖeke megakui lɔ ge ɖe tome akɔ nu foto ɖem o yi. Hɛ? Ame aɖeke megakui lɔ ge ɖe tome. Nyɔnu, nyɔnu, nuka, míaƒe ɖetugbiviwo, migakui lɔ ge ɖe tome akɔ nu foto ɖem o yi. ke boŋ miabu dɔsɔsrɔ̃ sukuyiyi nenye be dziwòla ŋutete le wo ŋuti. Sukuyiyi. Ne menye nenema oa, edɔsɔsrɔ̃ alo nuka asitsatsa. Eɖewo li fũu ɖe mate ayɔ fia o. Woli. Nyɔnu dɔ wɔm zã dɔ votavotavotao. Yi ke be ne nye be nèlé mo ɖe ɖokuiwò ŋua, ye nède bubu ma ɖokuiwò ŋutia, kaka nàkpɔ ko vɔ. Èle ɖoƒe aɖe yi ke be ema ye nyɔ ŋutsuviwo bubu de ge ŋutiwò. Eyi ke ƒe nu dze ŋuwò ɖi ya tsɔ ge nèle. Menye xe yi ke eƒe nu medze ŋuwò hã o wònye be Eƒle esi ɖeka ɖe da ɖe gli ŋuti. Eti vi gbadze le gli ŋuti no heƒle indomie da ɖe kɔna me ta yi ne ʋu le aƒea me va yi le gbɔ. Menye nenema o. Medɔe wum le wɔƒe me hã o lo ke ɖokui gbegblẽ ye na be natso wɔtame na va zu ye ma megblɔ ho abe agbɔdzɔ be ʋɔ yi ke safi mele ŋu nu na tɔsie ko ʋu ne me ha tɔsie ko ʋu. Nye me ŋu ƒo ge fo ta me ɖe kuku eƒe ya me mi dze fia. Míaƒe nyɔnuviwo, mialé mo ɖe mia ɖokuiwo ŋu eŋunyanetɔe, eŋunyanetɔe, alũ kui ɖe tome akɔ, akɔ nu foto ɖe mɛ netɔe, aglɔ̃ ta akɔ ɖo fotoe netɔe. Ke nu ka? Sukuyiyi, edɔsɔsrɔ̃, mialé mo ɖe mia ɖokui ŋu alɔ asitsatsa kple susu be nu sia nu yi ke ŋutsu ate ƒlea, nu yiwo ke nèkpɔkpɔ me ŋutsu ele ŋutsuawo sia, wò ŋutɔ ate ƒlee na ɖokuiwò. kple su be nka bubu mana no ŋtsi o. Ekpui ɖa ɖi bubu mana no ŋtsi o ne tsɔ me hã na kɔ no wo kple viwo. Akpe eme ne nyo nye me ŋfo ge fo eh mia nɔvi fo ya wo suetɔ alo mia fo fo ya wo suetɔ aka Mister Do the right thing efo wo ŋɔ nyuitɔ enye ya ta me do gbe ne mia kata me lo mia ƒe nya gbɔ eye ta me gblɔ nya ya wo gblɔm na mi ɖe me lo mia ƒe nya gbɔ ŋtɔ eye ta me nya ya wo gblɔm na mi me kpɔ mia ɖe yo nenema ewɔ na nublanyi nam Ta meɖe kuku, megate ɖe mia dzi o, ke boŋ nyateƒea ye ko gblɔm ye mele na mi. Akpe, eme nenyo, melo miaƒe nya gbɔ ŋutɔ. Akpe, yoo, eme nenyo. Bye bye.